Türkiýäň kanunlaryny bozan adamlar däl. Öňem aýdyp geçdik, näme üçindir olary şu güne salanlaryny. Türkiýäň döwleti diňe ýaňky Türkmenistanyň ýörite gulluklarynyň görkezmesi boýunça eden herekedi. Indi şu günki ýagdaýda ynsan haklary goraýan guramalar, biziň türkmen guramalarymyz, olar hakykatdanam uly iş etdiler. Olar üçin adwokat tapyp, adwokat bilen bile işleşip, olaň ýagdaýyny düşündirip, adwokatyň eden işleri boýunça olary deportasionny lagerden diňe göni tüýsüz zat deportasiýa etmän, şolaň adwokatlaň hereketinden soň olar diňe süýt seretsin-de, süýt karar bersin diýip şo netijä geldiler. Hakykatdan hem olary süýt nähili karar berjegi şindi belli däl. Ýöne umumy, ýaňky aýdyp geçişim ýaly, Türkiýe hökümetiniň öňünde günäkär däl olar. Näme üçin diýseňiz, kanun boýunça ýaşaýan adamlar, işläp ýören adamlar, öz maşgalalary bilen bile ýaşaýan, şolary ekläp ýören adamlar. Olaň Türkiýä garşy eden hiç bir herekedi ýok. Şoň üçin olary türk süýdi gollamaly. Hakykat türk süýdi hakykatdan ýagdaýa seretse, ýöne olaram hökümet tarapyndan basyş görüp kanunsyz iş edäýmese. Ýöne meň aýtjak bolýanym, ynsan haklary goraýan guramalarymyz uly iş etdiler hem ol işi kontrolda saklap dowam etýärler. Ýöne umumy o oglanlaň ikisiniňem kararyny ýaňky aýdym aýdyp geçişimiz ýaly süýt karar bermeli. Şoň üçin indi haçan süýt boljagy belli däl. Näme üçin diýseňiz, Türkiýede o meseleler köp wagtlap seredilýär. Şoň üçin näçe aýmy, näçe hepdemi entäk belli däl. Haçan belli bolanda Adwokatlar hökman habaryny ýetirerler, özlerem şol süýde gatnaşyp, netijelerini hemmämize ýetirerler, esasy ýaňky ynsan haklary goraýan guramalara, olaram bize ýetirerler. Şonuň üçin meň diýjek bolýanym, diňe ýaňky süýdüň kararyna garaşmak gerek, ýöne garaşamyzda-da, Diňe haçan süýtborka diýip oturmalylar arkaýyn hemmäňiz kim hem eliňizden gelenini iki ýigdimize kömek etmeli moral tarapyndan olaň özünede olaň maşgalalarynada bir goldaw bermeli şoň üçin her kim rahat oturman elinden gelenini kömek etmeli. Şo şeýdip hemmämiz bilelikde hereket etsek şonda bir netije bolmagy mümkin. Bu ýagdaýy umumy halkara guramalaryň hemmesi diýen ýaly habary bar. Olara ýaňky biziň insan haklary goraýan guramalar hem ýetirdi, bilelikde de işlediler. Şoň üçinem Menem öz tarapymdan ýaňky Oboseň ýygnynynda aýtdym, Türkiýäň wekiline-de gowşurdym biziň ýaňky arzuwlymyzy. Şoň üçin diýýän-ä her kim öz elinden gelenini hereket etmeli. Umumy Türkiýe döwleti özüne demokratik döwleti diýýär. Demokratik döwleti bolup, Özem OBSE wekil boljak bolup ýör, OBSE-niň çleni boljak bolup ýör. Şonuň üçin bu ynsan haklaryny pozup, ýaňky ýigitleri deportasiýa etseler, onda edilýän hereketlerine päsgel berjegini Türkiýe hökümetem düşünmeli. Näme üçin diýseňiz, Türkiýe hökümetem dünýä boýunça kabul edilen kararlar deportasiýa edilse, ýaňky ýaly ýigitler, olara Türkmenistanda näme garaşylýany belli zat. Olar gelende olara sag bolsun diýilmejek hakykat. Olary hökman türmä salarlar. Türmede-de näme boljagy ýöne Hudaý saklasyn diýäýmesek, ol öňem görülen zatlar. Şoň içine düşýän adamlar ýitýärem, ölýärem, heläk çekýärler. Şoň üçin şolar ýaly ýagdaýda Türkiýeli döwletleri hemme eýleki döwletlerem deportasiýa etmeli däl şolar ýaly ýagdaýy bilip. Şony bilibem etseler onda diýmek ýaňky halkara guramalaň kanunyny pozýalar diýip Türkiýe döwleti özüne diňe zyýan ýetirýä. Şoň üçin Türkiýe döwletine-de ýüzlenmek gerek.